Helo, uh, Shwmai, Bedwyr a Sean. Uh, dwi yn rhedeg cwmni Awyr Agored Pyllennig. A dwi'n gweithio i'r urdd yn uh, i'r gwasanaeth Awyr Agored. Gret.
Felly, yn ystod y dau fideo nesaf yma, da ni'n mynd i ddangos chyddi bach o sgiliau beicio chi. Falle fyddwch chi'n meddwl ac yn ddefnyddiol i chi pan ydych chi'n beicio, neu lle adre, neu os ydych chi'n beicio mynydd fel ni. Um, cyn bod ni'n cychwyn ar y, y darnau sgiliau, beth sy'n chi'n bwysig yw pan ni'n mynd allan ar y beic, bod gyda ni helmet blaen bob tro, menig, mae rhaid fi ar y llawr hwnna, a rhaid nhw'n ymlaen wedyn, fel mae Sean yn gwisgo, ac yn amlwg bod eich beic chi mewn cyflwr call, a dillad addas ar gyfer y tywydd neu'r tir dych chi'n mynd arno. Felly, um, Yn ystod y fideo cyntaf yma, da ni'n mynd i edrych ar rhywbeth o'r enw manual. Um, yn fras, mae jyst yn cael yr olwyn blaen o ddiar y tir, ond yn defnyddio'r corff yn hytrach na defnyddio nerth yn breichiau. Da ni yn symud lle mae'n corff ni ar y byd. Ond cyn bod ni'n cyrraedd y pwynt yna, da ni angen meddwl am y safle parod. y safle da ni angen efo'n traed a'n corff i baratoi ni i unrhyw dric neu unrhyw manoeuvre beicio mynydd. Ac yn fras, beth mae hynny'n golygu ydy bod eich pedals chi yn fflat, hynny yw bod y ddwy droed ar yr un uchder o lori ar y llawr. Nid un pedal lawr ac un pedal fyny, mae bob tro pedals yn fflat. Ac hwnna mewn ffordd ydy'r safle barod. Felly, mae Siôn a fi jyst wneud chydig o loops yma nawr gyda'n corff ni yn y safle cywir ar gyfer y tir dan ni arno, jyst chydig bach bach o allt sgynnon ni tu ôl i ni, a'r pedals yn fflat. Oce? Okay. Dyn, yn i fyny wneud o? Mm -hmm.

Gwych. So, dewch yn gyfarod a wneud na, ac yn amlwg, pan fi ni yn y safle parod, na mewn pen ole ni oddi ar y set, da ni ddim yn eistedd lawr, oce? Okay? Felly, wneud y manual, os oes gennych chi drop post, da chi angen y set lawr. Os oes gennych chi set arferol efo clamp, jyst wneud siŵr bod y set allan o ffordd. Felly, chydig o gamau i wneud manual. Mae Sean ddangos un gyntaf, a wedyn na i siarad chi trwy ddefo. Ti'n iawn i wneud na? Mhm. Eidia. Felly, so chi marfer hwn ar y stryd adre, does ddim angen i chi fod mewn lle beicio mynydd. Ond yn fras, beth oedd Sean yn neud fyna oedd cael yr olwyn blaen allan uh, oddi ar y llawr. Felly cwpl o bethau oedd yn neud. Yn gyntaf, oedd yn pwmpio, oedd i goesau yn mynd lawr i bwmpio'r suspension cefn. Os oes gennych chi suspension, oedd e dal yn gweithio ar uh, beic hardtail fel ni'n gael iawn. Pwmpio lawr, a wedyn unwaith oedd wedi cyrraedd y pwynt yna lle oedd yn barod i ddod nôl fyny, oedd e'n dod nôl fyny, a oedd hi ben ôl o yn mynd nôl uwch ben yr olwyn gefn, ac yn yr un pryd oedd hi freichaf yn cloi allan, ac wedyn oedd y beic yn mynd fel na. Okay? Felly, lawr a nôl a breichiau'n syth. Mae'n holl bwysig bod y breichiau'n syth. Os ydych chi'n mynd i'r habit o wneud hyn, iawn, mi gewch i'r olwyn blaen off y llawr. Falle wneud ei weithio i chi 90% o'r amser, ond fydd y 10% na lle fyddwch chi'n disgyn ar y beic. Felly newch yn siŵr bod breichiau chi'n syth, ydych chi'n sbio'n bell mlaen, a bod y canol wedi mynd lawr i siap Y, so lawr a nôl. Cliciwch ar Siôn eto, neu a gewch chi weld. Iawn, a un pwynt pwysig cyn bod ni yn gorffen y wers yma. Os ydych man i weld chi'n dod fyny'r uchel, a chi'n poeni bod chi'n mynd i fflipio nôl, just cyffwrdd y brec cefn a mi eithaf ddisgyn chi'n ôl mlaen i gadw chi'n ddiogel. So os ydych chi'n teimlo bod y beic yn mynd i fyna ac yn cyrraedd pwynt ydych chi'n mynd i ddisgyn, cyffwrdd y brec cefn a mi ddod chi'n ôl mlaen. Gwych, wylwch chi tro nesaf.